But, naa kpa Marian Hotel polo. A yi ku paana, speed round maa, a ni ku yɛn du shɛli ka ŋmaligi Marian Hotel polo maa, to yɛn chɛ ka yuli a nudirigu zuɣu, o ʒi palli maa noli nimaani. Di mi nyɛla a yila a Greek traffic ŋɔ polo, naa kpa kpiɔɣu polo na. To a yi ti ku paai Marian junction, Marian Hotel junction maa na, naa yukɔ nyin yuli a nuzaa zuɣu, o nyɛla ŋun kuli ʒi nimaani. M ba Precious nyɛla ŋun kɔhiri namdi shɛŋa din nyɛ namdi maŋa ayi ka namdi shɛŋa din nyɛ namdi biɛri. Di zuɣu a yi mali a ninkuri zuɣu, naa yukɔ ni a gba ni tooi dali ti niŋ wula, n gba ti libigi o. Naawuni yiko n ku o gba zaa puhi ka paɣi din ku o chaŋ chɛndi chaŋ viɛnyɛliŋga ka n ku yɛn mali bukaata ni zaŋ lala anfaani maa zaŋ taai ka a gba zaa di anfaani pɔi ka ti naan kana ti kpɛ ti yɛtɔɣ shɛli puuni ti ni yɛn kpɛ maa di zuɣu chɛliya ka ti yaa chɛfula ka ʒɛmi maa ʒɛmiya ka ti chɛma ti ninkura yɛli ti mi a ni nyɛ bɛn sa laati pool ka zaŋ kur shɛli gɔhili ka di nyɛ sapɔt zaŋ ti li n-chɛri ti gbaai tiŋgbani la. Luɣ shɛŋa beni soyi kamina ti yi di puuni. Ninkura kpahirila ti zuɣu ni lala soyi maa, lala falinsi maa, ti kpaŋ ti maŋa di yi ti niŋ ka di niŋ yuŋ bee asiba daŋ yibu ti ni di yiri lala falinsi maa puuni. Ka a ku daŋ yibu n-doli lala soya ka a tɔya ka a nyin luɣ ma di nyin di yiri n ni di yi ti niŋ. ka a nyɛ ka ka yiya ayi shɛn tabi taba ka falinsi bɛ di puuni ka laa falin shɛli bɛ di puuni hali niraba ayi yɛn tuhi tabi so shee so n zaŋ di niŋ ka bi zaa ba moto nima ni lala falinsi maa daŋ yibu ni yuŋ ti di zoori ka ti yiri laa falinsi maa gba zaa puuni di zooi pam ka ninvuɣu biɛri tooi bari ti bi zana nimaani n gbahari bin bɔri ninvuɣu shɛba di yi gbahi ka bi kana ka bi yihi bin bɔri shɛba bin je shɛba maa ka zaŋ bahi Tiri zuɣu ni tiri zuuri ka ti yiri lala fɛlɛnsi maa ni. Wumma, a ni tooi ku nya ka a kuli doli palli ka di pa daŋ n-yi o wuntaŋ ni gba, ka a ti nya ka kpatin dari zinzara ka di vindi a ninni bee ka di gɔhiri a kukolli. Ka m maŋmaŋ ku yuli nimaani ka bi nya binshɛɣu din gbibi hal ka ti gbaara maa. So biɛni biɛɣu n-tooi neei ka di niŋ o lala n-gari buta bee bunahi. M ba piraŋ ŋɔ nyin ku tɛhila ni o ma m-ba? Aai! Ninkura yɛla, n ni tɔɣi ti nyari lala alaamani maa a biɛhigu puuni. Bɛ yɛli li lɔhila, to lɔhi n-lɔra maa. A daabilii viɛli ka wula, a suhudoo yi mali yaa ka wula. A biɛɣu kami chɛ viɛnyɛla ka wula, to nyin guhim goli zaŋ chaŋ chira ayi zaŋ chaŋ chira ata. Amaŋmaŋ a yi kpuɣim, a ni baŋdi bini tibisili yi a biɛhigu ni. A ni nya ka a dagula a puuni ka sima pili kpiɛbu, a ni nya ka yɛli yiɣisi ka di pili. Zaɣilaa ni ka a ti deei liɣiri la, ka a ti chaŋ ka liɣiri maa ka ʒee ni di lahi kani. Bɛ dina, yɛli shɛŋa na gbibi li. Zaŋ ŋunkam yi dari a nɛma ka ka yɔra, o pam pii li samli. Ŋunkam yi piiri ka yɔra, o pa pii, yi pam kari taba ka wɔɣi gbabiri. A mini ban kul zab ka a pa nya ka yi pili zaɣibu, yɛli biɛri n-kpe a biɛhigu ni maa na. N ŋɔ a kuli bɔrila yom, ti dom dini n-nyɛ a yɛlimuɣisirili. Ka wula ka a yɛn to ni di niŋ ka lala yɛlli ka ti paara? Di malila Naawuni suhu shɛli ninkura ni wuhi ti ni a suhi zaŋ ti lala yɛlli maa. Naawuni yuyu ka bɔra ka yɛlli maa ka di zani. N daa ti zaŋ vidiyo shɛli zaŋ bahi pɔhim ŋɔ zuɣu la, ka di nyɛla, Addua N-nyɛli Ka A Yɛn Suhi N-Niŋ Ŋman Piɛlli Puuni. Ti chaŋ kahigiya yɛtɔɣ shɛli niriba pam kooli ma pam, Ŋɔ n-niŋ ŋmanima, ŋmanima bi yiɣi, di wuhiri ni a daa du a hali bi dii. A yi niŋ ma naa ka o bi chaŋ ka bɛ a yiŋa, di wuhira ni a ni bɔri shɛm maa bi yɛn niŋ. A ni suhu bɔri yɛtɔɣ shɛli a di ku niŋ. Amaa a ni niŋ li maa ka bi lahi nya o, a bi lahi bɔŋ o kpalim shɛli polo, m ba pira nyin mali n tahima. Di sibisi di salo maa baŋdi ka ti zaasa ni ti ku tooi tum tuun yiŋga nyɛliɣiri. Di zuɣu tuun shɛli soŋ n ni zaŋ me yiya maa, di puuni soŋ n kumdila kum ni kɔnyuri. Lala daa tuun yingi maa puuni. Tuun shɛli soŋ n ni zɔri ka chɛri maa, din ka soŋ n zaŋ da loori duhiri maa. Di wuhira ni ti saha ku tooi tum tuun.